Yar ar vihaur, ma klaskit re vuan bezañ pinvidik-bras, diwallit mat da goll ho tanvez-se reglaj. E-barzh ar skrid-kozh e komzer eus Yann Baour, perc'henn d'ur Yerig ruz a zo svez vihaur. Bemdez, Karkan ha Grandeiz, ur vihaur e-barzh e neizh. Asa eme Yann, 'Vidon, me a gred 'z eus hep mar un teñzor e Kovaier. Ne vo ket kalz a dra gwelet e pelec'h emañ. Lazhomp ar Yarig Ruz, allas ! n'oa seurt-hini nemet ar pezh a vez er yar fall da zeskiñ ha kollet ganeomp dre c'hoantegezh ur yar hag en vras talvoudegezh. Ur gentel vat d'ar skraberien en hor bro nag a dud a zo bet diskaret aet da baour en un taol Dre m'o dije kerc'het bezañ diortu milionerien Jean de La Fontaine, Kollin. Al leon hag ar raz, graet vat da pep hini kement ha ma c'hellfot, rak gant bihanoc'h egedomp bezañ skoazellet a rankomp. Gant ur gontadenn-verr moarvat e kompren faot. Etre-treid al Leon e savas un devezh eus an douar ur razh un tammig dievezh. Pa vor al loened, trugarezhus atav, e-lec'h e flastrañ gante pav, e lezas e peoc'h da reded. Daoust hag e vadelezh a vo dezhañ pet? Piv a gredfe 'vije gouest ur c'hozh tammig razh d'ober vad da babor an annevaled bras? Ha koulskoude, fenoz zo o tont eus ar c'hoajoù, ha Leon a gouezhas en ur strollad lasoù. Eno chome ker en doa roc'hal ar rual. Ar razh a zeu da red a-zrailh hag a-zrailh c'hoazh, a-droc'h melloù bihan, a-droc'h skoulmoù bras Al liamm zo dishual, fazianted hag izannramzer a dalv degouezh nerzh ha koler. Jeu de La Fontaine, Pierre.
Ar bleiz hag an dañvad. Un dañvadig bihan a oa o c'hevandour, douret ha sklaer evel ur melezour. Pe zigouezas warnañ ur pikol bleiz louet o klask e voued. A-du gant an naon. Petra a rez aze, te, lampon? eme ar blez gant ur vouezh c'harv. Piv en deus roet koñje dit? Te, pezh divalav, da zont da louzañ va soubenn din-me. Me da lazho sell. Ne vin ket pell. Aotrou, emañ Dorvadig, arabat deoc'h fachañ. Berzh an dour red emañ an amañ. Ha peogwir c'hwi zo dek paz uheloc'h, evit aze marvat an dour ne ro ket louzoc'h. Eñ louzañ rez, a lâran dit, eme ar bleiz didruez, ha me 'm eus klevet ouzhpenn warlene te 'poa klasket koll va brud din-me. Penaos? Peogwir ne oan ket ganet, n'on ket bloaz. Me zo o tonañ va mamm c'hoazh. Da vreur eo 'ta neuze. Ma 'm eus breur ebet mat da grenn neuze. ur vadenn alienet gant ar chas hag ar bastored oc'h ober brezel din-me bemdez me zesko dit genou glasvez ha kerkent hep hiroc'h abadenn e ta beg en e groc'hen emañ strinket war al letonenn ha lonket hep pebr nag holen an neb zo mestr d'en em gannañ n'eo ket diaes dezhañ kaout ar ger diwezhañ adjelemensa.
Arc'hil hag ar vergienenn Arc'hil rous chomet ennañ da ziskanañ e pe Anna n'en doa ken met bevañ skañ. Pa voe deuet an avel-viz, ker en doa furchal gantiz, ne gave na prin na mañ seurt da lakaat ouzh e staoñ. Hag hi da di an amezeg ar verrienenn Tostochon da c'houlenn vi d'e ziegezh da vont betek an heol. tomm un nebeud digreun da brestiñ. Toui-rann e teuio da rentañ, emezi, da vare ar foenn hag interez bras ouzhpenn. Ur verienenn da brestourez ne vez kavet e neblec'h. E-pad an hañv petra ra aer? emezi dichek d'ar paourez. Kana laouen noz ha deiz evit plijadur Vanessa. Kana, labour skuizhus, feiz mat eo ket da sutal bremañ. Jean de La Fontaine.
Ar vran hag al louarn An intron vran war e gwezenn kludet a zalc'h en e beg fourmaj gwenn. Lan al louarn war e lost hir puchet a gomz a-zouti velen. Deiz ma deo ar intron vran eus ar c'hoajou na c'hwi zo koan tirio ha kaero dilhajou. Mar doa-en ma ouezit kanañ 'vel ma ouezit en em glinkañ, c'hwi zo gwir eo anez laboused ar vro-mañ. Kerkent bran ar c'hoazoù loc'henn istot atav evit diskouez e mozik vrav, a zigor bras e beg, kouezhet ar fromaj gwenn, tapet gant lann en ul lamm krenn. Intron Vran, eme Dom Lann, ne ouier ket 'ta ranker atav paeañ An enor hag ar meuleudi Ur gentel ger em eus roet deoc'h-c'hwi n'eo ket petra ger moarvat gant ur fourmaj leun a c'hwezh-vat. Ur vran lostekad toaz met diwezhadik ne veze tapet mui gantan. Trubarlon.
Ne dav ket mont a-hed ma ne vez ket hoc'h eta-bred. Ar vaout ne gouie mat ar c'had ne gouie ket. Graet omp eme ar vaout d'ar c'had. Graet omp ur bariadenn. Evezhin un darok e-kichen ar raden. N'eus ket petra leverez eme ar c'had koz o c'hoapat. Kae 'ta d'an arpotikerez da klask lozo skiant-vat. Ez omp e-bez c'hoazh ar pezh a gari En darok e vezin ur wech c'hoazh me Bari. Klaoustre voe graet raktal war bep riz, n'ouzon ket. Na piv oarnfe kement-se ne ra seurt ebet. E pevar lamm fonnus va gad he dije treuzet holl ar prad m'he dije graet lemen evel pa red en hec'h gant daou pe dri gi war e lerc'h. Met amzer he doa da beuriñ pe d'o pell diouzh pep meurvre ha da selaou boud an avel 'vel ur bugel en e gavell. Setu ma lez ar vaout da loc'h. Homañ, gerzh hag a sach gant tizh war e dresiñ e-touez ar glizh etre ma kerzh ar c'had ar roc'h. Dre m'he deus mouezh un tamm o kaout tenor

Ac'hanta, dimezell, ne oa ket lavaret deoc'h e vije bet trec'h. C'hwi zo skañv, ur pezh ker. C'hwi vez bet klañv m'ho bije holldan me douget ho ti ganeoc'h. Pierre Vosac-Meur, Jean de La Fontaine.
Ha mar lonk evel ar bleiz, a lavarer e Breizh, ur bleiz o tebriñ d'e lein ul loen tapet e c'hleuz a lonkas kentum ar mell-kein ma chomas un askorn a-dreuz en he c'houzoug. N'oa ket marv da vihanañ, tost edo da zialanañ. Kentañ o welas, dre chañs 'vat, O tont er pann all d'ar prad oa marc'hadig gouzoug hir. Dre sinaloù, pa 'z eo gwir sevel e vouezh ne c'hell ket ar blez e galv, a deu d'ar red marc'hadig gant e beg moan a denn an askorn bep poan. Met pa c'houlenn bezañ paeet, bezañ paeet hag an askorn ez peus laeret eme ar Bleiz, n'eo ket brav dit bet da benn em gouzoug alese da vont kuit, Lapouz dianaouidek kerzh atav diwall dazont dindan va fav, evel ar Bleiz va zudoù kaezh. An digalon hag ar goaped an nev en deus dezhañ graet va.